Laṣel n ddunit ixef wis sin. Akka i yekfa wexlaq n igenni d lqaɛa akked wayen merra i ten-iɛemren. Ass wis sebɛa, Illu yekfa ccɣel-nni i yexdem, dɣa, ass-nni wis sebɛa, yesteɛfa si ccɣel akk i yexdem. Illu iburek ass wis sebɛa. Iɛzel-it d imqeddes. Axaṭer ass-nni i yesteɛfa Yillu, mi yekfa ccɣel-is deg wayen akk i d-yexleq. Atan wamek i teɛmer ddunit mi d-ttwaxelqen igenwan akked lqaɛa. Asmi i d-yexlaq Umeɣlal Illu igenni akked lqaɛa, imir-nni ur ɛad i d-telli ṭṭejra n lexla di lqaɛa, ur ɛad i d-yemɣi leḥcic di lexla, axaṭer Ameɣlal Illu ur d-yefki ara ageffur i wakal, yerna ulac amdan ara ixedmen akal. Lameɛna, yuli-d yiwen n wagu si lqaɛa, yessew wakal merra. Ameɣlal Illu imesla-d amdan seg uɣebbar n wakal, isuḍ-as deg wanzaren nnefs n tudert, imiren yuɣal umdan d tarwiḥt yeddren. Ameɣlal Illu yeẓẓa yiwen n leǧnan di Ɛidin, ɣer tama n ccerq, yessers dinna amdan-nni i d-yemsel. Ameɣlal Illu yessemɣi-d si lqaɛa mkul ṣṣenf n ṭṭjur Iɛeǧben i tmuɣli, yelhan i wučči, yessemɣi-d ṭṭejra n tudert di tlemmast n leǧnan, yerna-d ṭṭejra n tmussni n lxir akked ccer. Yiwen n wasif yeffeɣ-d si Ɛidin i wakken ad yessew leǧnan, syinna yefreq ɣef rebɛa n isaffen. Yiwen sisen isem-is Ficun. Yezzi-d i tmurt merra n Ḥawila, anda i yella ddheb. Ddheb n tmurt-nni yeṣfa. Yella daɣen di tmurt-nni Bdilyum akked weẓru n Yunix. Asif wis sin isem-is Ǧiḥun, Yezzi di tmurt merra n Kuc. Asif wis tlata, isem-is Ḥidiqil, yettazzal di ccerq n Acur. Asif wis ṛebɛa d Farat. Ameɣlal Illu yeddem-d amdan-nni, yessers-it di leǧnan n Ɛiden, i wakken ad t-yexdem yerna ad t-iɛass. Ameɣlal Illu. Yumar i umdan yenna, Tzemreḍ ad teččeḍ si ṭṭjur merra n leǧnan-agi. Lameɛna, si ṭṭejra n tmussni n lxir akked ccer, ur tettetteḍ ara, axaṭer asmi ara teččeḍ seg-s ad temmteḍ. Ameɣlal Illu yenna, Ur yelhi ara i Adem ad yili weḥd-s. A s-d-xedmeɣ tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Ameɣlal Illu imesla-d seg wakal kra yellan d lḥaywan n lexla. Akked ṭṭir n igenni. Yewwi-ten i Adem i wakken ad iẓer amek ara asen-isemmi. Akken i isemma Adem i lexliqat-nni yeddren i ttusemman. Adem yefka ismawen i kra yellan d lmal, i kra yellan d ṭṭir n igenni. I kra yellan d leḥywan n lexla, lameɛna amdan ur yufig ara i yiman-is tamɛiwent ara yilin d tamtilt-is. Ameɣlal Illu yesseɣli-d ɣef Adem yiwen n nadam d ameqqran, dɣa yeṭṭes. Ikkes-as-d yiwen n yiɣes seg iberḍi. Imiren yerra tacriḥt akken tella. Ameɣlal Illu ixdem-d tameṭṭut s yiɣes-nni n uberḍi i d-yekkes i Adem, dɣa yewwi-as-tt-id i Adem. Adem yenna-yas, Tikkelt-agi, d tagi i d iɣes n yiɣessan-iw, d tacriḥt n tecriḥt-iw, ad tettusemmi tameṭṭut. axaṭer tettwakkes-d seg werkas. Ɣef wayagi, argaz ad yeǧǧ baba-s akked yemma-s, ad yelseq ɣer tmeṭṭut-is, dɣa ad uɣalen d yiwet n lǧetta. Adem akked tmeṭṭut-is llan i sin d iɛeryanen, yerna ur ssetḥan ara. Amin.